F'dawn l-aħħar snin il-ktieb Malti evolva ħafna. Kiber fid-daqs u l-ħxuna, sar aktar ikkulurit u beda jiġi stampat ukoll b'qoxra iebsa. Riċentament, il-ktieb Malti beda jesplora realtà ġdida, dik diġitali. Il-pubblikatur Chris Gruppetta spjegalna d-differenzi ewlenin bejn il-ktieb fiżiku u dak elettroniku. Il-ktieb elettroniku huwa eh, dak insejħu l-e-book, jiġifieri ktieb li inti flok tixtrih eh, format stampat bħal dawn eh, tniżlu online fuq xi aġġeġġ tiegħek, jista' jkun mobile, jista' jkun tablet, jista' jkun e-book readers bħal Kindle u affarijiet oħrajn, u taqrah elettronikament. Il-vantaġġi tal-ktieb elettroniku huma ċari, huma l-kumdità, il-kumdità li inti trid ktieb Issa u ma tridx tmur speċjalment fi żminijiet daż-żminijiet imma anke dejjem inti ma tridx toħroġ minn darek, litteralment dħalt online, xtrajtu, niżżiltu u qiegħed għandek. Jew xi ħadd qallek qiegħed f'nofs ta' lejl tħajjart qrajt x'imkien u trid dak il-ktieb, niżżiltu u qiegħed għandek immedjatament, xi ħaġa li ebda ħanut, ebda forma ta' xiri ieħor, qas online, ta' ktieb fiżiku ma jista' jtik. Għandek il-kumdità wkoll li Inti f'kiktib huwa oġġett tqil, mela flok qed iġġorr il-kotba miegħek jekk għall-argument se ssiefer, jekk għall-argument sejjer minn post għal ieħor, ma tridx toqgħod iġġorr il-kotba miegħek imma tista' żżomm eluf ta' kotba elettroniċi fuq aġġeġġ wieħed. Dawk il-vantaġġi. L-isfidi ovvjament imbagħad huma pereżempju jekk tiġi biex tagħti rigal. Riga hekk tip elettroniku mhux se tippakkjah, ma tistax tippakkjah, m'għandux m'għandux eżistenza fiżika jekk inti għall-argument tħobb il-kotba u tħobb iżżommhom kollha fil-vetrina warajk, ktieb elettroniku ma jidhirx, trid tgħaddih 'il xi ħadd. Jiġifieri In-nuqqas ta' fiżiċità tiegħu tista' tkun vantaġġ imma tista' tkun ukoll sfida minn dak il-lat. Għalina huwa esperiment pjuttost ġdid. Ilna snin, ilna kważi għaxar snin nippruvaw triqat differenti, uħud minnhom għad ma rnexxilniex għax hemm ditti kbar bħalma huma l-Amazon li għadhom ma jaċċettawx b'mod dirett li pubblikatur jista' jbigħ ktieb bil-Malti, hemm issues dwar il-lingwa, però sibna mezz kif il-ktieb elettroniku jista' jista' jinbigħ. Għadu għalhekk għadha xi ħaġa ġdida ħafna ftit xhur ilna li bdejnieha. u għadu ftit kmieni biex nistaw biex nistaw jisu nieħdu bilanċ, imma mill-daw l-ewwel ftit xhur naħseb eh, hemm sinjal inkoraġġanti ta' nies li qed jippruvaw eh, jesperimentaw jaraw eh, hemm minn diġà ilu ħafna snin ovvjament jaqra l-kodba elettroniċi bl-Ingliż. Allura issa Ħa gost li fl-aħħar jista' jsib bil-Malti wkoll biex ngħidu hekk hemm inqas skużi biex ma taqrax bil-Malti. Meta bdew issa ilhom naħseb kważi xi għaxar snin, eh, kien hemm ħafna attentati l-ewwel li ma ħadmux u kulħadd kien jgħid li ktib elettroniku qatt ma jaħdem. U mbagħad iż-żmien wera li eh, mhux tal-li ħadmu tal-li morna l-estrem l-ieħor, ħafna kienu jgħidu eh, l-ktib elettroniku ħajoqtol il-ktib stampat. Barra minn Malta fejn appuntu din ilha tiġri, fl-aħħar mill-aħħar, kif jiġri spiss, qisu nstab speċi ta' bilanċ. Hawn min iħobb għall-prattiċità l-ktieb diġitali, elettroniku, hawn min iħobb il-ktieb stampat. Anzi, reġgħu dal-aħħar ftit snin reġa' beda jiżdied il-bejgħ tal-ktieb stampat għax inti mbagħad tiskopri s-sabiħ tal-arti tal-qoxra tal-ktieb, affarijiet żgħar, il-karta, d-disinn, affarijiet hekk li fil-ktieb elettroniku. ma taromx. Ġifieri naħseb anke Malta eventwalment imma u anke barra l-hemmhekk mixin lejn bilanċ fejn it-tnejn jeżistu flimkien il-ktieb elettroniku, ktieb diġitali għal kumdità tiegħu u l-ktieb stampat għaż-żbuħija tal-ktieb għal fatt li jibqa'